a vona ku munhu se a nga a va ku e se hi welile
laha hi le xitichini xa mahungu xa ehlekeni fm station number 13.0 mina hi mina wisa nhlekani

I ku n'wana wa wena loyi a nga kwala tafuleni i ta nyikiwa nkarhi ku va a ti hlamusela, kambe a nga si nyikiwa nkarhi a ni ta ku va yingisela mi ta hi khomela nyana loko ku ri ku a mi tlakulanga swa ku tika ku va hi cince mafambiselo ma show. Show a yi kunguhate ku tlanga one hour kambe swi cincile hi to swi chabu hi swi endla hi sixty wa timinete twana laha.

Right right na khensa muhaxi ku siyeriwa nkarhi loyi i Rhasi Mabetla muhaxi wa n'wina loyi a nga ta va a mi haxela ta mitlangu hi masiku na minkarhi hi ravuntlhanu rin'wana na rin'wana awara ya nkombo ni madyambu mi ta kuma nkunguhato wa ta mitlangu mi kota ku tiva na laha ntlangu wu nga ta va wu tlangeriwa kona Kasi hi Musumbhunuku hi awara leyi fanaka, mi ta va mi karhi mi kuma mbuyelo wa mitlangu hi ku hetiseka. Ndza khensa, Nhlikani u siyeriwa nkarhi.

andifanele ndza fike unkombe ku ra u na mhaka ni zamini ku tshuneta mara still ni veka sayitini swo tala wa swi tumbeta mara Right, right. Na khensa muhaxi hi ku siyeriwa nkarhi wo nyika nkunguhato wa mitlango leyi nga ta va yi ri kona mundzuku hi Mugqivela. Mundzuku hi hi Mugqivela ku ta va erivaleni ra mitlangu ra Maxakeni emugangeni wa Maxakeni. hilaha ku nga ta va ku kombisaniwa xa le ndzeni ka rivala exikarhi ka swipano swa nhungu eka mphikizano lowu tivekaka hi Top Beat kumbe Xiseveseve. Mphikizano wu kunguhatiwe hi ndlela leyi landzelaka, Eka ntlangu wo sungula ku ta va ku kumbana xipano xa Masekulara na xipano xa Fire Rangers kasi eka ntlangu wa vumbirhi hilaha ku nga ta va ku hlangana xipano xa Youngstars FC Xi ta va xi ri na xipano xa Muncie lexi tivekaka hi Boone United, kasi eka xipano xa vunharhu ku ta va ku karhi ku mbeyetela na xipano xa First Aid na xipano xa Power Chiefs, kasi eka ntlangu wo hetelela-hetelela wa siku hi laha ku nga ta va ku vumbulusana xipano xa Black Label na xipano xa Maxakeni lexi xi nga ha tirhisaka marito la ya nge Matimba ya ngwenya i mati. Hikokwalaho ni ringeta ku vula leswaku Maxakeni hi vona va rhurhelaka mphikizano lowu, kasi ku ta fanele ku huma swipano swa mune ku sala swipano swa mune leswi nga ta ya swi ya tlanga hi Sonto, laha ku nga ta fanele na kona hi Sonto ku huma swipano swimbirhi ku sala swimbirhi leswi nga ta ya phikizana hi Sonto nimadyambu kambe ku ta ha hetelela ku sala xin'we lexi nga ta va xi teke xidlodlo. Mi nga rivali nakambe ku hi Musumbhunuku hi awara leyi fanaka mi ta va mi karhi mi kuma mbuyelo wa swipani leswi nga ta va swi tlange ku ya fikela hi Sonto kumbe ku ya fikela emakumu ka ntlangu hi ku angarhela ka wona. Na khensa Thekani. Mina dyondza ka we i ku nga na mhaka na munhu ni ri feni a lot of broken promises I took it. Right, ku yingisela a ni ta ku mi nga titsonisi ta mintlangu leti nga ta va ti karhi ti tlanga girawundini ya Maxakeni a hi veleni swin'we kwala. Exitichini xa mahungu xa Ayihlekeni FM hi twa ta mbuyelo lowu nga ta va wu ri kona xikan'we na Rats Mapetla. Ku tihlanganisa na Ayihlekeni FM u nga tihlanganisa na yona eka page ya le ka Facebook leyi nge Hlekani News Entertainment u ta twa to tala la ka tsakisa. Ndza tshembisa leswaku u nga ka u nga borheki loko u ri na hina. Tihlanganisi kwala Ayihlekeni station number 13.0.